Thank you so much for coming to the podcast. Thank you, Aisha. And mm, munogara makachena muri munhu wakamasmas. You're looking so good. Thank you. Mutupo wenyu ndiani? Ini ndiri Ashumba. Okay. Oh, yeah. shumba kadzi mm. aiwa zvinooneka you're doing a very recommendable job in giving

Yeah vakuda kuzoenda because I feel kuti isusu takapinda zvedu but preparations were not that intense which also led kufeila kwezvinhu zvakawanda kumberi kwatakazoenda so I feel kuti kuto catch them young and prepare them before they get into it Yeah, that's where I'm coming from. So zvinozonyanya kuoneka vanhu vatopinda pandiri kubva nawo kugirls fellowship kune kuboys uku right. kuti mamistakes acho the preparation is important yes, yes. right and let me just take you back a little mm -hmm. before we knew evangelist kwatidzo mm -hmm. vari pamaplatforms mahombe mm -hmm. there was a girl named nelly mazani oh, yeah. nelly mazani akakurira kupi akakura sei okay uh, nela akakurira mutwo worlds mm -hmm. akakurira kurural setup and then vazokurira zvakare in an urban setup okay. but kugeto mm -hmm. so ane mixture of rural and urban background but i want to talk about the rural first okay. yeah because ndokwakazvarirwa munhu ndobva amboti kure kurei kuno kwakauya akuenda kuchikoro but vanhu vazhinji vakamuona ipapo newo pavanozoona evangelist avari kutadza kurelata the two because the two are so different nelly was very quiet okay. and yeah she wasn't an anga asiri an outgoing person mhm. zvekuti mm -hmm. mahouse party mama aitwa time dzedu isusu vanhu vabva kuchikoro tozoenda kudzimba dzevanhu vanhu vachidai she never attended those I, I, I don't know kuti anga ari munhu akaita sei but akazombowana mukana wekuenda kumusha kakawanda zvekutonofudza mombe at one time zvekuita musikana one pakati pevakomana pamwe vaitosvika kuma 14 uko okay. saka kwai anoziva kumombe kumombe mm. kwaitika zvese zvese kurovana kwevanhu chero musina kudenhana saka akapinda futi imomo okay. ya yeah, akapinda futi imomo zvekuti dai jesu akaita mushoma dai titori naboxer wedu aze pamwe tingadai tina boxer saka nhasi evangelist kwatidzo wakanzi mombe ngadziiswe pagejo oh vanotosota oh yeah i can do that sekuru vangu kumusha kwamai vangu kwandakanyanya kugara vai vaimuka vachibopa mombe but vanga mm. vasingabhilivhe kuti munhu anorima aine munhu akatungamirira mombe aine munhu ane chiwepu iye woita wechithree sekuru vangu ideology yavo yaiti munhu anorima ari one okay ya saka ndino ndino ndakazombozviita kwandakawanikwa kuvanhu vakarohwa nehana because vaifunga kuti vakaona musalad akanguro vakabva kuharare but kwakutozoona kuti munhu anokwanisa kutobopa mombe akatorima akatopedza munda ari one Okay. Yeah. Yeah, very nice. And now let's talk about the urban setup. You said makazouya kuHarare. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Harare kwacho taiita kunge vanhu vari kuboarding school. Baba wangu vaibhilivha kuti vanhu vanouya kuchikoro chikoro chichivhurwa mangwana. Saka taiuyawo nemonday chikoro chichivhurwa netuesday. Chikoro chavharwa on Thursday kudaro taivhara on Thursday. Mm-hmm. Friday tainge tatopambari takuenda kumusha. Saka kuHarare was like boarding school. tekumusha ndokwataizoenda but zvakatibatsira kuti ndiite ndigone kunzwisisa nyika idzodzo dziri two saka kunoku kwakuri kuchikoro and i want to thank god kuti zvakawanda zvaigona kushayikwa aisha but baba wangu havana kutishayisa chikoro mm-hmm. he made sure kuti aiti nhaka yandinokupai chikoro hembe taingoziva dzinotengwa pachristmas but chikoro uyu hakuna akatadza kuenda kuchikoro kusvika paaida kusvika okay okay yeah. and now let's talk about the calling uh, you are married kuna mfundisi mm -hmm. but imimi mune calling yenyu yamakatowana before you were even married yes. how, how did this calling come to you i know some people get dreams vamwe mm. vanopiwa maprophecies mm -hmm. some just feel it in their heart kuti yeah. inini ndiri kufanira yeah. kushandira yeah. mwari yenyu yakauya sei pakazomboita kamuka fase kandisina kutaura kekuti ndakazombogara nedzimwe hama dzandaishandira okay. mumba right. so one of the days i wasn't feeling well i remember and then the time yakauya mai vachibva kubasa vachiona pamba paine disorder tho papaine vamwe vasikana vakuru vaifanira kunge vakaitawo mabasa but vaingo unoziva kana uriwo uri kufanira kuita zvinhu vanhu vanongoti hatitoda kuita kusvikira murungu wake auya uzoona kuti haana chaaita nhasi and that day i remember i wasn't feeling well nandaita malaria so majoin anga asina simba chi so when she came she asked me kuti sei basa risina kuitwa and then ndikati handisi kunzwa zvakanaka and then whatever she said let's not mm-hmm. put it on air okay. but it told me kuti muka uende unoita sei uende unoita so ndamuka kwakusina magetsi that particular day so ndandokaisa kakendro kangu pamusoro pefridge kuti ndigone kusuka ndiro and then all of a sudden there was this light inokunda light rezuva because i could nonga ndaigona kunhonga kana tsono chaiyo and in that light it lasted for about i think five seconds but in that light i had a voice right. the voice said zvinopera ndakakudaidza okay. that was it but in that moment did you know did you fully understand kuti chii chaitika i didn't i didn't for, you know we are a catholic family okay yeah that was my background but kucatholic ikoko sekuru vangu always said uyu munhu achaita sister ndiri okay. mudiki i think i was in my grade three grade four grade five sataimba tauraurara sekuru vangu would always say that vainditi sister chiimbai so ndomubackground yandaa ndichiri mumu ndo mandiri kunzwa that voice and you know what malaria iya ndainzwa iyaye mm -hmm. it just vanished mangona kuseni i was okay but hana yangu yairova every time i would think about it hana yangu yairova kuti who said that and that time andinao ndakashaya naye remember uri kugara mumba mevanhu uri kusha youare not as free as youd be kumba kwenyu mm -hmm. so i didn't share it with anyone i was in form three then okay. yeah so ndakatozobva ikoko ndobva ndazoenda kuya kunofudza munhu kweko it was after that episode okay. so that call yakagara mandiri i think for about eight to ten years before it manifested isati yamanifest but ndiri kumombe kuya kuba ndaiti ndikafudza mombe dzangu dzazorora ndaiparidza ndaiparidzira zvimagwenzi so ya tendeukai vhesi wandaendaenziva tendeukai ushe hwamwari wasvika Okay. That was my same one. So at the age of 15, soul winning was already a part of yes, who you were. Yes, I really felt I wanted to I wanted to share about Jesus Christ, but I didn't know him. I didn't fully understand him. ndaive ndine yangu background yandainzwisisa but ndinoda kutaura nemunhu kuti namata

aisha number one munhu munhu um, anofanira kunzwisisa who she is mm -hmm. Ndopa, in, inini ndongofunga ndopari kurasikira nyaya yedu okay. you know I'm, i'm born a woman and i was made a mother by marriage yes and izvozvo ndinozvida ndo first title yangu musati matomboti evangelist mother mm -hmm. amai mm -hmm it's, I feel it's a, it's a title inondipa a crown already but vakadzi vazhinji weare taking it off because kubasa ndaitwa supervisor mm -hmm. because kubasa kana kuti ndagadzira nda business rangu ndane ndane ndane nzvimbo yandinotonga and i feel like pazvese zvimaresponsibilities ari pafront pangu the first one that i can take off is being a mother mm -hmm. and that's where problems are starting because kubasa I'll tell you something nhasi ukafa uchiri kumochari kubasa kwako unenge watiza advert munewspaper that sure. we are looking for an accountant we are looking for whoever position yaunenge uinayo but mumamwoyo yevana vangu there will never be an advert mm -hmm. when they lose me they've lost their world i'm so glad when i looked at my daughter's phone I, I was, I was, ndandarasa foni yangu so i wanted to call it using her phone mm. so pandakafona nhamba dzangu ndikapabuda pakanzi my world it meant, oh, it ah, meant everything to me mm -hmm. so when the day ill die the world kwaari has been shattered but kubasa you can be replaced yes even mu marriage you can be replaced your husband can marry another woman but being a mother I can never be replaced. Chero munin'ina wangu akasara anonzi mainini haazi mai vake. You know. Mm. So ngatitangirei ipapo we are wearing so many hats but the first one that I can never remove from my head is being a woman and being a mother and a wife. yes zvimwe izvo its complementary zvinozongouya zvakuuya zvichitotangira kumba imimi vechirungu makati charity begins at home mm-hmm. saka zvinotangira kumba and then the world will see who i am because vana vangu has to benefit who i am first before the world nhasi tine mapastors akawanda takutaura kufield kwedu yes. lot of pastors vari kucelebratwa nethe whole world but their children are doubting their call because they are unavailable knowledge yavari kupa vanhu vese vekunze they can give their own daughters they can give their own sons you know i always say murume anonzi noah was the only preacher akatendwa nemhuri yake nyika yese ikasatenda but today we have preachers vari kutendwa nenyika yese and yet their families are saying we don't even know this person yeah right and moving on you have mentioned kuti imimi you, you, you have this focus yekuprepare vari kunopinda muwanano mm -hmm tiri panyaya iyoyo there is this tendency yatinayo as a society yekuisa pressure pavanhukadzi mhm. munhukadzi mm -hmm. anofanira kudai anofanira kudai mm -hmm. kuti musha umire mm. chimbotibatsirawo ipapo but ndiri kuti the other world yevakomana nana mm. baba ndo iri kutiita let down ana baba aquiet yes. and isusu we are vocal zvakuita kunge sitiri kunyanyisa but tiri kutaura newe ka because aisha you are my daughter yes tiri kuita mai nemwana vari mumba mawo and i am saying aisha izvi zvinogarisisa marriage izvi zvinoporonga marriage izvi but ana baba nevakomana they are quiet mhm. ndinotoshamisika mm -hmm. kukaitwa bachelors party kuri kudaidzwa estripper kuti auye ko i don't know kuti vada kudzidzisa vana chii saka zvakuita kunge vari kutaura tataurisa but yet ivo vaifanirawo kutaura equally but ndodzoka futi pako kuti aisha imba inovakwa naamai mm -hmm. a man can build a house but a woman makes it a home saka a lot is given is expected from you because to whom much is given much is expected kutaura shuwa hakuna baba vanovaka musha kana variko makorokoto but 50 percent or 70 percent of women ndo vari kuvaka dzimba inini i say to myself even mwana wangu mukomana handinei nezvaanotaurira nababa wake kuseruko inini ndinomuudza what a woman out there musikana waari kuzobuda chinotsvaka what, what she is expecting from him mhm. saka amai vanoumba both mukomana nemusikana saka kuti uzogona kuvaumba tofanira tanga chaumba iwewe okay. saka a lot is, is, is expected from no. you because a lot is expected from you ne the next generation right. yeah tichitaura nyaya dzedzimba idzodzo i was watching an, uh, an episode on youtube makagara nachaplin piri oh, okay. yes and Pane mashoko akabuda ipapo mm -hmm. ekuti hanzi hama dzemurume dzinofanira kuuya zviri formalized mm -hmm zvichireva here kuti hama dzemukadzi ndidzo dzega dzinokwanisa kuuya zviri unannounced in case pane vakazvibata sirizvo timbotitsanangura ipapo unoziva kuti munini wangu akauya kumba kwangu ndisiko i shall never be offended mhm. haasi saavapabo akutoita take over marose amai pava kutopinda mukitchen akutobikira vana akutodai akutodai but sometimes tete vakauya vane zve zvekuti ndatizwa mhm. saka ndisi kundiudzaka kuri nani kuti mundiwane ndiripo ndiite zvacho zvamunotarisira from maiguru or from rora because ana tetewo vagara tine chero vari varoora someway once vangoya muterritori mehanzvadzi yavo vane ziso ravo rinoona rinotenderera 360 degrees rinoona zviri kuitwa kukitchen zviri kuitwa mudining mulounge kubedroom saka kazhinji ndinenge ichida kumaka kuti patadzwa pagonekwa patadzwa saka but yangu inini hama mhm. normally hama dzevakadzi hadzinyai kutobhota so mukwasha ati mhorese here aombere havanei nazvo because musha mukadzi saka ini kana ndiri nehama yake normally they don't take an offense mhm. Mhm. pandiromboseka hangu ndichiti ukaona hama yemukadzi yakabata yogurt yakabata uh, majarini yakabata cheese ichivhara do nemagaro ziya kuti yamai mukadzi asi ukangoona chete anotonanavira pafriji ipapo ingoziva kuti ihama yechii yemukadzi yemurume unongoona ichibuda imomo yakabata chigubhu chemvura because i don't know kuti zvii zvinoitika hangu asi zvinoitika chimbotibatsirai ipapo sevanhukadzi why tiri kubata hama dzangu nehama dzemurume wangu why ndiri kuzvibata different because it's I, do, I would like to think kuti hazvisi zvinhu zviri intentional hapana anozvironga kuti ndo zvandida kuzviita but ini handisida kupa vakadzi mhosva ndoda kutarisa both sides mm -hmm. do you know nhasi ndikatonzi nemwana wangu mama ndikuya nemusikana wangu kuba introduction then he brings, she, he brings you aisha zvatichaita musi iwoyo determines zvatichararama tichiita kumberi uko okay. sometimes we show attitude musi wekutanga tiri kufunga kuti tiri kuzviitira muti tiri kuzviitira munhu chero akazofara kumberi kubva ranogarachidza shamwari dzake zvavakambondiita saka iyoyo zvavakambondiita inounza ka kafriction kari unintentional kawataura akarongeke but kanoekana kadi bcause maari kusubconscious kwakaenda pfungwa yekuti i have to be careful with these people remember zvavakambokuita pepe remember ukambodzwanywa nedhore motikari every time paunoda kurivhara futi unotarisisa because once beaten twice shy saka dzimwe nguva ndozvinogona kunge zvakaitika kuti hamawo dzemurume dzacho dzimwe dzacho hadzisi nometa kuti waembrasa sei wati maoko angu ari, ari open for everyone vanongouya vakaita kakuzvisunga kudai zvozvo munozoona vachibehava pamba zvezvo isinoti kuti muroora ane zvaakavaita ivo vega vanotori neunhu hwekusagamuchirika number one number two mumwe womuroora anogona kunge aingori neattitude iyoyo andinoramba iyaya pamabridal shower kuti andidi word rekuti amwene rinounza kamukahaso mhm. but mama ndimama mama vekubudiriro mama vekuglenview full stop yawanzi amwene yatosiyanisa namama because mama vakauya chero ukavaona vachiwacha hembe dzavo mai vako vakauya kumba kwako vachiwacha hembe dzavo kuseni unotongoti ah, mama mama vanoda zvokuwacha mama havagone kugara mama but once amwene vazviita mwana wavo musikana akasvika handogoita ah, sei kasatodziwacha kadzinoora that attitude iyoyo from amwene yatovhiringa zvinhu yet yaifanira kungofanana kuti a ah, ini ndombokona here zvokugara izvozvi ari mumba womakoti amene zvaari kuita anga achibikira vanhu ndanguti ga ndifanowacha pamwe masuwacha dzavo vega vatora nedzevana vako vatora even nedzako yeah. life goes on saka inyaya yeattitude inogona kuitwa both nemuroora nemainlaws kana nani inozoita kuti pamba paita kunge pane vanoprefewa nevasingaprefewa dzangu hama ndakatokura nadzo takatotukana tikaneta saka even zvatinozoita panapa panoita kunge tiri kuwirana zvekuti but its because takambovhiringana tikagadzirisana tikavhiringana but dzimwe nguva nethe inlaws mukavhiringana vamwe havazopi futi mukana wekuti tigadzirisane Yeah. tiri panyaya yekugarisana nemainlaws ipapo mm. pane mascenarios ekuti vakadzi vaviri havagarisani mukichen oh, yeah. oh, yeah. aisha naamwene vake mm-hmm. vakagara mm -hmm. vese soon mm -hmm. after marriage pakangoita two months dzakawandisa mm -hmm. mm -hmm. kana kuti amwe kana kuti vatete vabva kumba kwavo vava kuti mareturn soldiers mm -hmm. mazuva mm -hmm. vakanogara kumba kwemuroora two weeks dzakawandisa mm. panogadziriswa sei ipapo ya muvengi wemukadzi mukadzi ino kuti varume kudhara kwakuina ainzi mahosteri idono imi kana muchazianaamuramaeet mahosteri anga ari kumbari uko varume vaigara vese mahosteri imomo mamusina kana problem time yakazitanga kupinda vakadzi mahosteri mhm. ndopakati ngokuita maproblems whenever a woman comes into a home yeumwe mukadzi akasaziva maparameters panoita problem mm -hmm. because aisha when i come kumba kwako ndiri amwene ndofanira kutoziva kuti mapoto aya asi angu eh, izvozvo thats a given ndofanira kutozviziva izvozvo saka ndikatora mitemo yangu manje yekumba kwangu ndoyazoti nepanapa futi ndepangu iwo wakutoshamisika saka indotongerawo kupi saka teritori yangu iriko kupi muroora anogona kunge aine aine hunhu chaizvo but sometimes isusu tiri kuzoita maoverbounds tiri kuzopfurikidza mhm. tete return soldier ngavatozviziva kana vakadzoka vakauya kuzogara mumba mehanzvadzi yavo ngavazviziva kuti vauya mumba naamai mhm. i always say wed zvekuti muroora ka pane pamba rinofanira kungodisappear tongoti muroora tongoti amai ini ndine muroora wangu eh, not even edera ndakamuti muroora ndimai Eh, kwandiri ndinovati amai because patine toita manyemwe kwatakatorokorwa kuti ndinoenda ndikutoreva kwavari because mai vangu vakura vagogo dzimwe nyaya vachagona kudzitakla but muroora wangu anogona kutinzwisa even ndikamuudza kuti ndiri kunetseka natete vangu vari anodzinzwisa because takada kuita kasi pasame level but tikabva tati muroora muuyi zvekuti tinoda kuita sadistance yekuti iwo ndiwakatouya hatimbofa takavaka chinhu chinogara kana atouya vatova amai mundowo muridzi wemukicheni ndo vanototiudza kuti tiri kubikei nhasi haikona kuti vasiya vaudza musikana wavo kutiburitsa guru tete votiburitsa fish yeah. panta problem Panonetsa. because muridzi wemba ati guru imi mitete muri kuti aiwa guru handidini ndisire fish tete chero dai vasingadye guru there's a way yekuzviita kana kutofonera imimi kana maenda kubasa mai guru ndanzwa kuti mati musikana abike guru ini guru harindiitire zvakanaka rinondidai rinondidai do you mind if i do you mind if i ndiri kukumbira can i please cook a fish for myself imi ndimuchati ah, no, it's no problem tete bikai but zvauya negwara kwaro haikona zvekubvanjanira kuti itobika fish iyo ndo yangu iwansi madaro ka Hapana asinga asingazive kunotengeswa marabha mama box and gloves munozoerekana munhu wese apfeka ake and hondo yacho manje muri kuconfuse baba vepamba apa because he loves his wife he loves his sister he loves his mother but when you start fighting he can't take a side yeah all right tichiripo panyaya idzodzidzi pane kamwe kanyaya kanoita kunge kari very petty mm -hmm. but kari controversial okay. nyaya yefront seat mumota ah. it's a very very petty issue but ine kakunetsa kainako ini zvandofunga aisha thats according to evangelist gwatidzo mm -hmm. and munhu wese ari entitled kufunga kwake nayo ndofunga kuti once my son is married i take the backseat mm -hmm. pazvese okay. ya yeah. i can't make decisions with my son zvisina involvement yemukadzi wake i can't also sit in the front seat mudzimai wake akagara kumashure gotsi rangu harireme mm. because pafront city ka vanhu vari kutaurana kava eh, vari tru ko kana vaoda kutoudzana kuti kwatiri kuenda kumari yenu kwanere aikwana saka toita zii hatipfurini paatm ha paatm hamusisina mari maya ndakaitora last week inyaya dzavo vari kufront inangu remembe kana mwana aroora ndatowo mwana mhm. wababa naamai avo vakutochengetwa vakutochengetwawo kosei ndichiramba kubva pafront city ipo pakauya amai ndoya ndakuudza kuva pekutanga kuti kana muroora auya ngatibvisei pfungwa yekufunga kuti mutorwa auya mumba medu mm -hmm. no amai vauya tatakavamirira all along kana vatoya front seat ini kufunga kwangu ndiye muroora wangu because inini yangu nzvimbo yakumashure zvatengwa ndopiwa zvangu ndiri kumashure kana paine kwandandida kudarika nako ndobvunzwa muchiri kuda here kupfuura nekwakati ndiri kumashure i have got the honor of being shofer driven yevana vangu yeah. kufront uku muruda kuita sei yeah. imi mamai muruda kudii kana mwana wenyu akudya inenge iri long distance kuenda kumusha akudya opota achikutambidzai manje mama ndigwedurirei uchikeni yeah. mama andisvitse kuti you know makutoita basa risiri renyu manje mm -hmm. kokungogara kumashure mukadzi wake afilewo kuti ndini muridzi wenzvimbo yeah yeah right uh, evangelist so, some time ago we had vanonzi evangelist marufu oh, yeah. veku seventh day adventist mm -hmm. uh, vane podcast yavo inonzi dare remachinda mm -hmm. i think ndo vamwe vanhu vari kutorawo the initiative yekuprepeyo yeah, yeah, varume i actually follow him yes. he's doing a very great job right saka takagara navo panapa ivo vakataura mashoko ekuti hanzi mukadzi chaanovinga pakuroorwa ibonde saka panguva yekuti ari shaya bonde iri panogona kuita disorder mubvunzo wangu woti do you agree with this sentiment and follow up yacho yobva yati in your view semunhu ari muministry for over 30 years now mm -hmm. chinangwa chewanano chaicho tiri kutaura panhau dzechinamato not kuti zvenyika nhau dzechinamato what is the purpose of marriage purpose of marriage according to me ndinoda kutaura sekuti is to create the next coming generation okay. toipa mafoundations toipa mavalues toipa mabeliefs atoda kuti nayo izodi izotakura ichienda nazvo kumberi um nyaya yawataura yakakura but i don't want to disagree but i want to disagree i want to say hongu amai vanenge vakainga bonde because eh, hakuna kumwe kwarinowanikwa besides your wife mm -hmm. but there can be reasons right. ini ndogara ndichiti kana wakambonditeerera vanhu vazhinji they think sex is the strongest pillar of marriage Indobva ndati kwete. The strongest pill of marriage according to evangelist Kwetitsa is communication. Mm -hmm. Because kune zvinhu zviri beyond our control. zvekuti pamwe baba havachakwanisi kuprovidha bonde racho mm -hmm. kana kuti mai havachakwanisi kuprovidha bonde racho musha woparara here toparadza here musha nekuti baba vazorwara vakadonha kubasa and then spine yavo yabva yazoni saka vaa muwilshe mai voti here aiwa chibvai pano nekuti zvandakavinga handichazviwani kana kuti mai wo varwara nekurwara kunongoitika their women who haven't been well two years five years ten fifteen mm. twenty and then baba ava toziva kuti pamwe semunhu wemurume azogari zvake but musha woparara here saka ndo pandinodzoka ndichiti hongu bonde ringashayike hongu mudzimai anogona kunge akavinga bonde asi kushayikwa kwaro akuparadze wanano

parinotaurwa naPaul anobva ataura kuti paanoti husbands love your wife as Christ loved the church and women submit to your own husbands wanzi yanzi murume sakristu zvakutoreva kuti mukadzi ari kufanira kusubmita kumurume wake sezvinoita chechi kuna kristu muridzi wayo saka tiri kureva kuti inini ndauya kubva kumusha kwedu ndauya kuzowanikwa kwandauya kuzowanikwa iye uya akandiwana wacho ndiri kufanira kuzviisa pasi asi ndobva ndati kuzviisa pasi akureva kuti ini handichafunga akureva kuti inini maideas angu aachashanda mumarriage medu but submission inoreva kuti i am not taking the front uh, seat handisirini iam not driving iam not on the driving seat iam supporting mm -hmm. saka musupport yangu ndiri kuti even baba vakafunga fungwa dzisingaite ndinovakorekta zvine rudo zvine unyoro zvine kuzvininipisa mukati submission baby ndoyandinomira pairi iyoyo because like you said its now being misused mm. nepamwe panongonzi nemunhu akabvisa tsvakirai kuno ye five dollars unofanira kutosubmita unofanira kutosubmita aiwa ngatidzokerei kusoko ramwari rati murume wako chaiye saka tikutangira pakuti wakaita here maresponsibilities emurume kuti ndigone kuita kukudaidza ndichiti murume wangu chaiye mhm. because neboyfriend yoya kutoda kutosubmitirwa mhm. ine masmall house ameno ameno zviri kuitika itika ameno katidzoke musoko ramwari yeah. mukadzi ngazvise pasi pemurume wake chaiye but nevakadzi vari kusubmita kumapastors yeah. Mhm. tinoakadza kusubmita kumasabhuku mhm. tinoakadza kusubmita kumacancela kumabos kuma ah, uko ndowese anoti murume wake achitomuti this weekend tiri kuita abcde zvinenge zvisati zvataurwa chete nabos bos akangoti ah, i was thinking kuti muuye kubasa zvese zvataurwa zviya kumba zvatokandwa pasi mhm. ko sei munhu asiri kugona kuti kuna bos wake kuti ah, i could have come but unfortunately me and my husband we decided we are doing something else this weekend yes. is it the love of money kana kuti isubmission yakaitwa miss um, misdirected. misdirected because vanhu vari kusubmita vedu veku varume vasiri vavo Yeah, vari yo kaona munhu achigwesha pane ndiro yese dzekuti tinoendaka kumahospice stations unozvibvunza kuti ndo magweshera avanoita here everyday kana tisipo pano vachigweshera baba moti saka kupfugama isubmission its a sign mm-hmm. it's a sign munhu anogona ukaona munhu aitaura pafoni uh, uh, aisha unotozviziva kuti uyo murume wake kana aitaura nabosi wake morning sir yes sir yes sir ill do that thank you taura nemurume wake chiko uri kuti chii mari yacho antaona usiya sure. you can tell that's your husband that was somebody else yeah i think muri ipapo pamataura pekuti mari yacho hauna kusiya mm. nyaya dzesubmission dzinowanzonetsa kana macoin ane aita kunge aita mashoma kana mm-hmm. kuti haasi kukwana mm-hmm. why isusu sevanhukadzi tichifinda because i don't know pane mashoko ekuti men should be providers women mm. should be naturers mm. mm. but in the event yekuti mumwe wangu atadza kuprovider mm. can i still remain submissive at the same time ndini ndikuita the main provision mumba imomo ipapo ndo panditori nenyaya yesaizi okay vakadzi vanoda kusubmita kumurume ari kukwanisa kumutengerawo brazilian hair mhm. mukadzi murume ari kukwanisa kuendesa mwana kuprivate school murume ari kukwanisa kuita a provider like you said yes. the bible says murume is the provider i agree yes. but wataura nyaya yekuti in the event yekuti basa rapera mhm. event yekuti zvinhu zvaendawo nepaside asi zvotachitarisira can a woman still submit ini ndoti ndopainoonekwa ipapo because kana zvese zviri okay ko inonetsa chii hainetsi imwe yacho inenge itori fact its not even true submission but kana zvadaro when the expected is not there anymore can you still submit to your husband indobva ndati ndo patinotanga kutomakira submission ipapo because submission haina kunzi kana murume wako achidai achidai zvangonzi to your own husband zvichira kuti zvinoya nepakeji yezvese kuwana kushaya

she was a judge boku rinoti ndiyaitonga israeri kusvikira varume vakuru masoja ma, ma, ma ana bharaki vati hatiende kuhondo kana imi musingaendi nesu but inoziva kuti murume wakaita murume wake lapidoti aigadzira marambi emuchechi okay. yeah. I didn't know that. Yeah, lapidot anga ari mugadziri wemarambi emuchechi right. but debora the prophetess the judge still came home to submit to a man who makes lamps emuchechi yeah. saka vakadzi kunyanya vekuchechi tinokota zvinhu zvatisinganzwisisi mm -hmm. and even mukadzi the 30, proverbs 31 woman she submitted to your husband chero anga ari business person aienda kunze kwenyika aienda kunohodha aidzoka aitenga minda aiita sei but izoverenga unonzwa inzi murume wake his, her husband was known at the city gates she was so influential kusvika agona kugadzira murume ari so powerful in the city because pacity gate ndopaitambirwa nyaya dzemuguta pacity gate was like the parliament of the city ndopari kunzi murume wake ipapo aizivikanwa because of his wife so why do we only think ndoda kuwana murume ari polished why wemusoro medu musingapinde kuti i can also polish my husband kusvika akuzivikanwa

Kune vanhu vari kugarisana but havasi muwanano. Yeah, kune vanhu vari kugarisana nekuda kwevana vamwe vari kugarisana nekuda kweprovision mm -hmm. if you heard me uh, manje manje apa ndaitaura nemumwe mukadzi aiti ini ndiri kushungurudzwa nemurume wangu anondihurira anondirova anondidai kungoti handina kwekuenda ndikati usanyepera vanhu wakambobva kupi we are trying to avoid a scenario tinoti vanhu vari vese ivo vasiri vese yeah. if she thinks this man is not good enough for her why can't she just walk out yes. murume uyo awana ake munhu anomuaccepta akadaro iyewo agoawana zvakare munhu anomuacceptawo achigara vese vari muwanano allright divorce rate vanhu vari kurambana mani ndotomboshetwa anenge vachirambanira neko nyaya dzacho dzimwe wakadzinzwaka nedzatakapindana nadzo isusu unotosheoziva kuti saka charema chiko svini zvikaizvi vasikanaka kuneka mukasonga ndinoda mani akasike chechi

Madzimai hazvina mhosva nyangwe zvorema takamirira zvakarema izvozvo ka vakadzi vaizviimbira kuzviikwipa kuzvisimbisa kuti zvinorema zvacho ka ngazviuye ka takatozvimirira but iye zvino izvo i think ti vasikana tiri kukudza mwana musikana ari mbwende ende muine shamwari dzakawandisa ene shamwari yako ndoiri kukuudza kuti uri kumujaidza murumei dai ndani ndirinika ndaienda ini but you are so foolish zvekuti wacho ari kunditi ndaienda ka iye arimo ende tikatarisa murume wake zvaari kuita nezviri kuitwa newako zvakada kutofanana if not zvewake zvitori wese but ari kuudza iwe kuti handijaidze kosi iye ari kujaidza wake Mhm. problem yenyu ndeyekuti you cannot make your own decisions muri kungovhunza vanhu nhasi amwene wangu wabvazileso nhasi vanhu bamunini wabvazileso ndaona bamunini wakapfeka tichite murume wangu ndazoona murume wangu wachinasa ndaona amwa mazuva wese emwana atopedza ndazomuni then people give you solutions because ndiwari kuenda nemaproblems ako ikoko vanhu isu taikakura tichidzidziswa kuti zvimwe zvinhu fuisa muhapwa marriage aingofamba ichivhurirwa everyone izvo zvaitibatsira kuti zvanyanyisa kunetsa tinokweshana usafunga kuti kusvitsa makore atataura kwanhu wanga usingakweshani tinokweshana asi tinokweshana tiri vaviri and will learn to find each other topfuurira pamberi nemarriage hatibude kunze uko tonopiwa masolutions todzokanawo toimplement mangwana iwe wabuda akakuudza kuti buda unomuwana achirimo so divorce rate hairege kukura vasikana because muri kuramba your identity when you become a wife for your goodness sake uri kuti ndauya kuzozviisa pasi pababa avo but mauya futi ka hamusi kuzoziva kuti madigiri enyu ekuchikoro kwaanogumira papi masters and actually did phd how can someone who just did his a level tell me what to do iwe marriage nemadigiri zvakasiyana mani iwewe musi wakanyengwa nemunhu anoziva kuti ifom four hauna kukuudza kuti ndakafoira metsi ndikati supplement ndakafoiwa wakabvuma hauna kuziva kuti iwe nedigiri rako relaw wakabvuma ka iwewe kana wakatobvuma isusu tinototi tambai mese kusvika majairana because marriage hainei nemaqualifications iwayo ive seen men vakagumira maall levels iwaya wadoing great things vari kushandirwa nevanhu vane masters because ane mukadzi who believes in him who says akati autanga business rekasi uchichi chimukadzi chino choti dede ill pray for you haikona iwonenge uchingoti mungazvikwanise imimi ana nhingi chaivo vakaita business management vakazvitadza kuzoti iwe wakafoira fomfa una accounts hauna metsi you know you always pull down your husband hamungaregi kurambana because hakuna murume anogarira tsika yekupota achitwa pull down every day yes they've got their own share of problems ekuti ukatozondibvunza ndinotaura maproblems evarume avo but nditaura nenyaya yemukadzi the woman the wife why do you come mumba ungori nementality yekuti murume wangu agone Mm-hmm. unoona kugona kwabamukuru vako kugona kwatete kwemurume wasisi vako kugona kwababa wako kugona kwabamukuru mukoma wadhedhi vako murume one waunoona asingagone panyika panapa mm. is your husband and it hatina kufamba newe muroad tichitsvaga murume ndiwo wakatiratidzewo kati uyu ndiye wandadao but when you bring him to us watanga futi haana chaanomboziva haana chaanombogona yakana ezvamwari uchera guva uko iye andamona akangomira ndaona amwe achiridza ngoma panam anga akangomira kwauri your husband is useless and you expect that marriage to work it will never baby Mm-hmm. it will never varume when you hear ndine statement yandonzwa vanhu vachita kuti varume vana vadiki is not in the little cent yekuti yekuti ipwere but they want compliments you know I, I, i appreciate you my love you try ndiro kana ndichiti eh, kana uchiadressawo murume wako even maadress ero chaiwo anokosha varume ka vanongoda that, that assurance especially from his wife mm -hmm. kunzi a ah, you know ndaenda kubasa uku ah, uye azondibhowa zvaaita ibusiness partner iri kutaura azondidai azondidai what her no did you know what mubusiness mem yanga mukasatoziva kuti imimi ndimi mune vision imimi ndimune chiono chekuziva kwamuri kuenda ningi just joined you as a partner saka dzimwe nguva mukamona achiperevera its not really kuna mwari you are the leader you are the head of that business saka muitire mwoyo murefu eventually zvinobuda haikona kuti aita sei kunyepa kunyepa benard hambodaro imimi ndinokuzivai unongotaura zvinhu zviri negative all the time and no husband can accept that yeah. saka divorce is prone yeah. respect yeah. pabatwa shoko apa respect kuziva who i am mm -hmm. mumarriage muno ini ndini mai zvandiri mai wambotaura nyaya kuti mothers the nature not only their children even the husband mm -hmm. mm. when you are married know that ndibaba asi ndo first attention yako painofanira kutanga kuenda because havagone kurarama vasina vasingaombererwa maoko Eh, vakauya nechingwa maita maita dedi ndaitofunga chingwa nhasi chiri wambochidya zvako kuma three uri kungoita kuti vafunga kuti ndaunza chinhu changa chichidiwa at the correct time basi vakadzi hatidi manje nekuti handidi kumujaidza zvinokwanisa kumujaidza anojaidzwa manje because vanojaidza vacho vawanda yes if you don't want to jaidza your man be ready kuti manje manje mune muchibuda zvenyasikana but kana muchida kujaidza aiwa munochembererako

ndasiya responsibility yangu samai vemba musikana webasa ndiye akuita mai vemba mhm. and that usually leads to the husband baba vepamba apa vakutotorowo uyu auya kuzoshanda pamba semukadzi wavo mhm. so what boundaries should be in place and how can i as a wife maintain my role and presence even if ndina helpa pamba ah, dambudziko riri kuitika helper i think we all need my helpers yes ndikati hatidi mahelpers then, then thats a lie because i also have a helper but ka tati helper dear tati helper but musikana ari kuuya ka obva atongosiirwa imba yacho yese naamai havana chavachaita because if she is my helper she take instructions from me ndindomuudza zvekuita handiti nhasi anti tiri kugeza mahwindo tichazogeza futi but wacha nemablankets aya akafugwa nemavisitors pavakauya ndichadai ndichadai but do you know there are women out there who don't give their helpers any instruction they don't give them any havana chavachataura pambepo ndo vanotoudzirwa nemusikana kuti nhasi tiri kubika beef kana kuti everyday vanenge vachivhunduka vari patable avafura kuti ah wabika fish yange ichirimo vamwena kuti yui wabika guru muri kukanuka mba menyu and yet ndini ndofanira kusiya ndamuudza mufridge mako masara chii ondiudza ah, mama mune guru mune fish mune, mune beef mune chicken nhasi ita chicken but zvauchaita icheke cheke wei mari ndita zvandakakudzidzisa musiya wosiya ndichauya ndoigadzira kana ndauya don't tell me kuti unobva wati january to december hauna mazuva unokasika kuya kubva kubasa even weekend mhm. musikana mm -hmm. ngaazviziva kuti ndinobatsira amaya once ndatomuudza kuti huku iyoyo uigadzire uimarinate uimarinate kuma two three obva waivhara like i taught you kana ndadzoka ndichaya ndichibika zvatova pachena kuti muridzi ndiyani mhm. but amai va havana chavachaita hence baba ava vari kuona mukadzi wavo abva pasiti pake pasiti paye paipagara anti because anti vari kupinda nemubedroom angu mm -hmm. anti vari kundikweshera putabu rangu randageza nemurume wangu in the morning anti vari kugadzira bed yangu yandarara nemurume wangu in the evening anti vari kuwacha hembe dzababa vari kudziaina saka yandichaite yangu pamba apa hapana chandichadirwa ka because im now just a child bearing machine pamwe takatopedza kubara sesu saka uchadirwa chii saka baba quickly handisi kuzvijustify but ndiri kuti pamwe pacho tiri kuvhura mukana uya zvakanyanya ndine mutemo uri very simple kumba kwangu kuti musikana wangu aadaidze baba kuti dedi mm -hmm. anoti baba yeah. dedi is my my my nderangu ko akazotidaidza ukunda iwo akazoti dedi kana maakudzoka mubva matitengera margarine those simple things yeah. the way you, i address, you give leeway Maya, to the devil to you are, work you are in your opening marriage. a door yourself yekuti na iyewo anoguma kana kuti akubati babati mm-hmm. no ngativei zvinhu zviri professional baba ndo kana ndichitaura kuti even zvikanzi kupfeka uniform ko uniform yekubasa kwakeka zviri kwari kana ndakuda kuenda kumashops ndinobvisa zviri kwari but achishanda ndiri kuita kuti aramba achiziva ake position yake ipapo unoziva kuti pavashandi akauya musikana aitoziva kuti imimi ndimamai but makava mamuti munenge nawangu saka akutopota achikuti sisi iwe chimutema inini saka amuramuka kuna baba mm. ko tadi ungomaintena either ndianti whether amene munodaidza nozi ndimai nhingi whether zvinoratidza kuti tiri mubatsi mushandi nemushandirwi pane maboundaries yes but tichitowirirana mweya wamwari uchitofamba pakati pedu inini in the morning i don't pray without my maid tinotodaidzana ngatiuye tinamati tinotonamata tese toudzana mabasa ekuita dei iroro ndoendawo kune rangu iwe usarawo kune rake ndinombojoka naye rimwe zuva kana ndauya asina kuita ndoti ah ko hamuna kuzodai zvonzi iye ndoti ndokurara pabasa kawo and iye she also loves over vati mama ndokutofarisa chaiko ndazenge ndodai ndobva ndavarairwa saka handina kuzodai you know that rapport inoto- inotovepo pakati pe amai nemubatsi ndiri kungoti vana amai ngatirambe tiri amai uyo aramba ari mubatsiri ngaandibatsire zvandamukumbira kuti usare uchidai uchidai uchidai haikona kusarenda your house to your maid zvekuti izvozvi tikaenda kumba kwako hakuna kana poto one ine fingerprint rako right um, let's move on pane nyaya ye god's time is perfect oh, yeah. pane age yekuti musikana probably zera rangu iri im now 25 mm. vamwe vangu vari kuenda vamwe vane vana im feeling pressured kuti I'm, i now must get married mm -hmm. but uh, it's not happening because mm. like i said god's time mm. what word of advice or scriptures would you give to those who are feeling pressured kuti dai ndachienda but nguva yamwari haisati yakwana Oya oya ndinogara ndichitaura kune vana vasikana kuti pressure usazvipe pressure mm -hmm. Mm -hmm. because kazhinji ukazoita zvinhu nekumhanya mhanya unoguma waaccepta marriage proposal from the wrong person because like you said god's time is the best time bible rinoti in the fullness of time he makes everything beautiful hakuna ina handina age yandinogona kuti kana wasvika 30 mm, wakura kana wasvika because Example, do you know kuti Esther, Esther was over 50. Oh yes. Is it? Oh yes, go and. Ah, nhasi ndadzidza. Aha. Esther was over 50 paari kuenda kunoita vahosi kumba kwavo kwakwa panzvimbo yavhashiti. And atorwa nabamunini vake vachimuchengeta inherera. Kwaari Esther haana mborota kuti kunororwa kupalazi. Aingongo ndichazongoonawo pamwe kuti anenge afirwa akakuti anenge adini but God's time. is the best time yes. pakaenda ester achinozvipresenta kuna mambo probably that maturity maybe mambo ndo yavaida so kazhinji mwari vanononotsa zvinhu because iwewe table yako iri kugadzirwa haisi kuda munhu ane 25 inoda munhu ane 27 yes you know I, I, i always say this to my daughter kuti usambofa wakafunga kuti ndanonoka pamwe mama vakufunga kuti chii no because mama wako wacho ndovari kunamatira the correct person ndogara ndichituka mweya wemachancers magold diggers vakomana nda kungotora advantage of my girl because when i look at it doesn't matter kuti she's 25 she's still my baby mm -hmm. saka kutozvigarira and find the correct person is better than kumhanya and get the wrong guy yes. and don't let the, the society give you pressure because aiwa pressure kwavanhu tiri kungoisa mwanisa pressure warurwa kuda kwavisati wane mwana ushauza kuti mwana wacho ndogadzira ndoumba here mumwe wacho anenge achisirwa pressure ah muchiri kuloja saka toita sei mumwewo hapisati matenga mota pressures are always there but nyaya iripo ndeyekuti how do you react to pressures hakuna makore anonzi awandisa hakuna makore anonzi mashoma mumwe ari kupinda muelage very fast mumarriage pamwe mwari ari kuziva kuti life yake iri short pamwe 27 28 ari kufa so anofanira kusiyiwa at least vana two or three who knows mumwe uri kunonoka because god knows paunongozongororwa unoita vana two two kana three three god knows I'm just saying to every girl who's listening to me kuti pressure vasikana ngaisauya kubva kuvanhu pressure ngaisauya kubva from the devil let god speak in your life chero ukatomuwana mukomana ye 27 and you feel he's not the right guy let him go mm. wako anouya right. yeah. and tiri panyaya dzekupiwa pressure ipapapo mm -hmm.

Eh, tingabatsirei sei vanasikana vedu panyaya iyoyo? I want to tell mwana musikana kuti a blesser basa rake chete mulife mako is to abuse you. Take what you have and you tell you what, you will never get it back. iye anotengera brazilian nhasi kana mota chaiyo ka vanotenga ka Eh, vanoti ah kana Ah. maflat ari kutengwa. kana maflat munhu ari kutengerwa but i want you to know kuti ukaona munhu achibhadhara price yechinhu chinodhura zvoreva kuti chaatora chinodhura kukunda ichocho mm. yes they are not mad varume vaya mm-hmm. haangangoburitsi mari yakawanda yekutenga flat achitengera chinhu chisingakoshe what he knows is what he has taken away from you is far much more important than what he is giving you saka iwewe nemwaka yedesperation unoguma wakutengesa chinhu chinokosha ill tell you something wazoroorwa mileji inenge yafamba mwanangu zvekuti ndopauri kuzoti waroorwa manje natapiwa wangu wobva waononge tapiwa ari kutadza kupefoma because wakambodriver magonyeti kuzokupa honda fit uri kuona kunge honda fit isingafambi anotondinzwa andinzwa ipa eya tapa basa wadriver bhazi wadriver gonyeti wadriver ud wabva ikoko isu yakuno kuti akukupa benzi eh, e200 unzwa kuti aiwa akafamba aka haa, kadiki kadiki ka because waka rwendo rwawafamba mwanangu mileage yawandisa Aha. zvidzikamirei vasikana mm -hmm. you know isusu tichikura ka hatina kumbapfeka mawiga you know, i was one poor girl okuti if you could see my photos back then maona kuramba kuti ndivo evangelist vati god's time is the best time and tell you what chinhu chekuzozvitengera wega chiri more fulfilling than chinhu chekutengerwa uchishandiswa yes. because akushandisa ka doesn't care about you but why not wait for god's time yes. and iri kusvika manje manje zvayo but iri kuzosvika masakara manje Mm-hmm. inini ndinoda kukupa mucherechedzo wani wakamboitika ill cut the story very short mukusikana abva adana nablessa wake abva afara vachiri pauniversity apa paazopedza bva asangana neboyfriend yake intended to marry her vakuenda kumaintroductions mukomana yakafirwa nababa wake the only father munini wababa wake ndo vanga varipo so vaenda kumaintroductions vakasvika baba vasipo ndobva vasvika paina mai chete so vabikirwa lunch amai vari kutofara ndaona makoti ndazodini baba vachipinda padhoo oh, vachiti tarisa musikana ivo vakamboramwa bva vamoenda kubedroom bva vazodzoka vakupiwa introduction vakati uyu haite muroora panapo ushu haaite muroora panapa over my dead body komana akutonetseka akati saka musikana achiti unenge wazonyara manje wasangana nemunhu wako apo wakazomuramba zviri rafu manje ndokuzotaurirwa nyaya yacho zvikanzi nababa vachitori nani ndizvitaure even mama yemuchinzwa uye ndakadanana nayo saka anondiombera sei ushu kuti kunditi baba iye akambondiona ndakashama iye akambondiona ndakashama so sometimes vasikana mirai kani mirai muri kumhanyiraiko mirai your time is coming right. and unoona munhu aiti hana kana pasina zvichero kandiita mukadzi wechifour as long as ndararama soft life as long as usade soft life unge honye vana vadi kushanda evangelist vane nungo vanhu vane usimbe but tell you what indogara ndichiudza vanhu ndakatanga ndakarorwa ndichirara pasingle bed single kwete kwete three quarter single yaye kuchikoro yaye Eh. saka vanhu vaifanira kutoudzana kana mada kutena kuti atene haungotena zvamuda pasingle mwana dona saka but ipapo pasingle ipapo hatina ku- hati- takabva why usingadi nhoroondo yekuti akatanga tichikwira makumbi tichiburuka about a kilometer away apa ndichipedza basa usiku ndaizofamba ndichibeku why don't you want nyaya ine story because if you tell us your history and we see your today we are satisfied and believe in your future now if you don't have a history we don't even know your today and we don't even know where you are going tomorrow usaite upenyu hwekuti iwe uchifara uri kuchemedza somebody else usaite upenyu hwekuti ndoita chero mukadzi wechifour first wife ichitora zita rako chienda naro kwapasta kuti ndanetswa nemusikana uyu woitwa prayer point yeah. no. no the results are always not good right uh, evangelist before i let you go imbopaiwo mwana wenyu aisha advice pakuchasarudza life partner what three qualities should, should i not compromise on just three yekuti all right the first one ndikutaura kuna aisha musikana nditi yes aisha never love or never get married to a man you love the most uh, patsanangurei ivavo usade murume wausingagone naye waunoti akandisiya ndinoda kufa mm. because vagara varume vanochinja iroorwa nemurume anoda iwewe zvekufa iwewe you learn to love him as you go because iyoyo tsika yekuti ndinakamuda mama ipa pari kuti achandida mama kutofa kuri nani kutofa ah, you made a wrong choice from the beginning yeah. number, that's number one number two runako rwemurume ruri mupfungwa ndikati ruri muhomwe pamwe today haasati asvika paari kufanira kusvika mhm. mukomana harambirwe kushaya aisha because mangwana unonyara mhm. upenyu unochinja runako rwemurume ruri mupfungwa muchitodanana unotozvona kutoti uyu munhu uyu anofunga ndine munhu akaramba imwe prominent figure in zimbabwe now aiwa haa kaitaura zvemaprominent business man ndiwatiri kutaura saka paaitaura nenaiti naye mama ndiudzeiwo kuti ndakanga ndabatwa nemweya worudzii kurambira mukomana kuti waire wakapfeka formal trouse nemasneakers ando zvandakamurambira because yanzi taigara kumaborain uye achigara kulocation kuwarren park nesister yake saka aidimbura netsoka so apa akapfeka mateki neformal trouse ndikamuramba hanzi mazuva ano chero ndisina mari yekubhadhara ds pandinongoribhadhara murume anenge aitopiwa award ava vakazondiroora ava baba anenge havasi kugona kunobhadhara fizi yevana yekuvana vari kuuniversity murume haarambirwe kushaya because you never know what god has in store for that man that's number two Number three, never stay in a toxic relationship because handina kumwe kokuenda. Murume anotokutuka uchiri musikana, murume asina compliment yakanaka pamusoro pako, chero ukagadzirwa musoro hatozvioni ndontozomiuchidza kuti usikona kuti musoro wangu nhasi ndarukwa unza oh, ah, okay ah, allright atopedza pachikuita murume ano uchitobvawo kwanototi chii chachinja pauri nhasi woti chiyo zoti warukwa kayo you now know kuti this man notices me The, mm. those little things baby yes. they matter so i think those are the three things that i can talk about today zvimwe zvakawanda wanda zviriko but mared flags usamaignore right. so it's mared flags never love a man you love the most and number three murume arambirwe kushaya murume arambirwe kushaya aiwa tadzidza and then the final question would be can a marriage heal after infidelity unoziva kuti izvine zvipandau yamunomu wandipa cheya iyi kuti ndigare eh. and when i cheat on you usandidzosere cheya iyi okay. ndinogara zvangu asi ne ndakagara pa 20 liter bucket Do you understand? The position will never be the same. Okay. After betrayal, after infidelity. Tinoregererana, tinodini, tinodini. Vakadzi avo vanoregerera pamwe zvekutozokanganwa nekusataura nyaya yacho. But varume hawazvikwanise. inini to those who are very close to me i always say kana uri mukadzi ukachita murume wako ukabatwa kuenda kuri nani yeah. because ndine mukadzi aimboisirwa pfuti apa unzi no don't mind the gun just tell me maiita sei maienda kupi aikukisa here aikudini zvaakakuita zvacho zvakasiyana nezvandinoita here saka wainzwa sei kana achikudaro asi pfutira apa they can't forgive men will never forgive infidelity Yeah. anogona kuti ha ndakuregerera but once in a while you are reminded Kuti once in a wakambodai. while ukafamba rwendo unoteerwa futi ikoko nefoni ita video call ndiratidze mauri ndidi izvo zvitoratidza kuti hatisisiri patakanga tiri so we heal but, no, but we remain with scars Mhm. ndakambonokuvara apa ndiri grade three pakatopora handiti but ndoramba ndichikukudza because chiro maki yacho ichiripo Ichiripo. ndozvinoita infidelity we forgive we move on but the scars will always be a reminder Right. Thank you so much, Evangelist. Ndadzidza zvakawanda. I'm sure those who are watching vadzidzawo zvakawanda. Your parting words before I let you go. My parting words is marriage dzinogarikika. Mm -hmm. Please let us not let these petty issues separate us with our partners. Hakuna nyaya isingakurukuriki. uye hakuna chitadzo chinonzi ichi hachife chakanzi chinoregererwa ndapota zvangu those who are in marriage let's stay in marriages asi kana ya life threatening aiwa buda hako wosiwa uri mupenyu to those who are out there vari kudawo mamarriages inowanikwa depending nekuti uri kuitsvagira kupi uye unhu hwako uri kupresenta here samai vari kuda musha vari semukadzi ari kuda kungodya mari so iam saying marriages marriages marriages all right and to those of you who don't know evangelist gwatidzo inini hangu ndakatanga vavazira patiktok ndichiona mavideos avo nelife advice vanenge vachipa vari kumabridal showers mostly nekumisangano yemadzimai so maybe pane vada kukokaiwa kusangano ravo vari kukuda kubridal shower Oh, vari kungoda kungoita ka ladies gathering yekuti yeah, tinoda yeah. kumboita women empowerment mm. and we mm. want event mm. Mm-hmm. east kwatidzo to be a speaker vanokubatai sei my number is 0772 700 752 facebook page evangelist kwatidzo and i'm also away